kan hnulei cu ka tha thar tu khon ding na ngai lo te kha se e Cun atu cu nangmah te naa tlung lo ca zong si kho a tlangpi cun ti kan hnu le na sak mina kan a ṭha ngai asinain pakhat te ṭhaingmin ṭhaingmin kha ṭhaingmin na zulhmi kha zeitintilah na na cin na cin a tawi tuk caan a si maw? Ie. Na zan khat te lawng kha na

ti dei zong kha mipi he zapi he lei pehtlaihnak kha na ngei lo mangwa le hla lawng na pehtlai emah te khate cun na hla na mei lo ta kau hla na mei lo ca khan se ma kan na hla na mei kan cun na bei ko hna te na mit mai cha dan te kha se cun thai men se cun na o na na ti na o na chuah te ka khan te ka ka du na ka cun a hram thok

te kha a thiam te kan mu a lang lo kan kan kan ngai te ka khan kan thlai dang te eh a sof in na sakse chan a mut thlen du se khan a thok ka sof ten te te no ong di na to ke a tom te ka se chorus khat ta chwa na se khan tu na sak dan kha a lu ngai ko ama bel ti chu ke na sak te ka khan siang tin na awa chan than ding la na aw la Ti bantuk te khi, aw, khi ngamhset ngamhset lo, fiang set fiang set lo na au ti ka khan. Khi, da kan ti lai, a zapi te khin kan phi ka kho lo, o ma te kha. Si, atu khoi kan audition in thlakhat te ma sang chu mu nizan dong ah ka tua te khat chu ke chu ka cho lang lo no big no si ko ke chu arang chu Chinagel kan tuah tikah i biatak a hau si ko lo maw? Le mah ka, ka chimra kan na tla lai zong ka ti fawn lo, na tling lai zong ka ti fawn lai lo. Na tein, oh, keimah no lo si lo. I voice a dang um ve mu. Le chimdumi cu caan kan in pek i cun na tein na chambangmi kan in simmi ah ṭha tein na rak i zuam i ṭha tein confidence te hna na rak build nih ka hmuh ah khan cun kai lawm ngai. Na tein caan ka nei lo ti bantuk excuse kha cu khi cu a ṭha ka pom lem lo mu hmasa pakhat kan siah cun responsibility kan neihmi kha tlamtlin khawh kan i zuam ding kha si ko lo mei si ka van cim rih lai cun a pahnihnak ah cun i atu i nangmah nih expression kan ti lai cu mu hlasa nih a bia in a mood in kan taksa kan kutke kan piahning siseh, kanmah kan mithmai nih a piahning tete kha nangmah na bia, na hlabia he khan ti a chia caan ah na hlabia kha kan ngaih ahcun i dawtnak he lengṭi, dawtmi he lenṭi ti bantuk kha van si tikah khan nuamhnak lei deuh hi va sawh rua ka ti ti. Le na tein na van sak tikah khan ngaihchia tuk hna khin na van sa cu aw. Kha tikah khan i a chia caan cu ai nuam lo maw, ai nuam maw, mah an a dawtmi he an lenṭi ding cu timi kha ruahnak kha a ka ngeihter. khakha kha bantuk hna hla i na sak tikah a ngut na ṭhehdan kha ti aw mah khakha a zici ngai in ka theih fawn mu a ruang cu aw na audience pawl nih khan zeitindah na khansa na kha i nangmah he i khansa ṭi kha a har ngai ti na van sak tikah khan mah tikah pahnihnak cun hna nih khan a timing kong kha cu van chim cang kha cu ka chim ti lai lo cun voice control kha tlawmpa tein a bau rih ti ka hmuh ti voice control cun a bia kha a fiang lomi tete keimah ka theihnak ah mu khakha um rih fawn a dang na voice na aw a ṭhawn ning te hna i na aw kha rock le ai na kal ka ti kha mu kha kha ai dawh peng ri ka uar phun ti a si fawn mah kha kha a ṭha ngai cun na ralṭhatnak te hna kha ka uar tuk mi ai tel nain atu ka chim in a chambau te nak te zong kha ti i chimchih ka duh rengreng hmai le ca zong ah te nai hlasak hi hman hin humai le zongah nan i zuam rih lai kha tikah zei zawn ah hin dah i ka ṭan a hau timi tete na theihnak dingah khan chimchih kan duh fawn mu kai lawm tin lo ten ran khak lo result